Бу бигрәктә демографик ситуациядән башлады бит инде Лузяның чыгышын. Барыбер беренче бала тугач хәзер тоже зур гына суммалар бирелә бит инде, 450 сым. Икенче балага 600 дә 16 сым. Өченче бала булса тоже социаль ипотеканың процентлары, где-то 450 мең сум. Сызыла бит инде. Аннан соң башлангыч мәктәп балаларына беренче сентябрьдән бушлай ашату диелде бит инде безнең, 2020 нчы елның беренче сентябреннән. Әйтергә кирәк, укытучының ролен, класс җитәкчеләренә өстәмә түләү 5 мең сым. То есть, ну, здравоохранение буенча зур кулак булды, дөресен әйтергә кирәк. Фельдшерский, акушерский пунктларны ясау, врачларның хезмәт хакын түләү пока безнең ненормальные бит инде булган хезмәтенә түләү. Аннан соң инде кадрлар әзерләү буенча, бюджетный урыннар буенча оегару койрыкларына целевой программа, целевиклар, медицина, башка белгечлекләр буенча бюджет урыннарын файдалану, һәм социаль булатка зур гына этәргеч бирердәй фикерләр әйтелде. Ну, шул вакытта әйтеп киттем мин. Финанс структурасы буенча, экономик вопрослар буенча да хәрәкәт булырга тиеш, иртәрәк тә була торгандыр, шул күзлектән инде без дә Үзебезнең эшебезне оештырырга тиеш була торганбыздыр инде. Ә без моны бары җиткерергә тиеш халыкка. Ә безнең очрашулар башлана бит инде. Дүшәмбедән безнең уже очрашулар башланып китә җирлекләрдә. Мин җегерме бер Иске Кормашта калмаем, минеке беренчесе. Һәрбер җирлеккә йөреп карап чыгабыз. Әйтәм бит, социаль объектлар районы күрсәтегез, авыл башлыклары. Шул вакытта әнине, Урта һәм Кече Эшмәкәрлек. Шәхси хуҗалыкларыгызны үзмашкуллык белән шөгыльләнүчеләрне кереп карасыгыз килә, аларны әзерләгез. Структурасы турында без әйтеп киттек, шуңа күрә катнашыгыз, нәкъ шул структура белән эшләргә кирәк. Хуҗалык җитәкчеләре, сезнең информация кирәк, сезнең чыгыш ясау кирәк обязательно. Кайда агрофирма ни? Рамил сиңа, Харис сиңа кагыла. Берәү карап бетерегез, менә уны тоже халык сезнең көтә, сезнең информация булуы кирәк, кайсы җирлекләргә кагыла безнең отчет җыелышлары, башка хуҗалыклар тоже шулай ук әйтергә кирәк. Бик теге җаваплы рәвештә бу мероприятиеләрне, халык белән очрашуларны безгә сезнең белән башкарып чыгарга кирәк. Шуны сезгә җиткерәсем килгән иде. Әйткәнемчә, инде безнең алдынгылар сәгате егерме сигезе, аннан бу ниләр беткәч, аннан соң, Райцентрдагы оешмалар буенча да карап үтәргә кирәк, мин әйтмим бөтенегездә дә дип. Райцентр оешмаларында да еллык нәтиҗәләр буенча коллективны җыеп барыбер аңлатып бер сөйләшү кирәк инде. Төзелеше оешмасымы или башка оешмалармы, аны тоже карап бетерегез. Карап бетерегез. Муп-лар да обязательно без үткәреп чыгачакбыз, аның экономик анализ белән анысы, киләчәк стратегик үсеше планнары буенча да карап чыгачакбыз. Менә аларны матур гына итеп сезнең белән үткәрергә кирәк була безгә. Әмма алар беткәннән соң инде район башлыгының отчеты булырга тиеш, ул безнең сессия формасында үтәчәк бит инде. Тагын йомгаклап, минем тагын бер генә фикер әйтәсем бар. Кара, безнең бик авыр хәлдә бер кызыбыз бар бит инде, Аккүз авылыннан Гөлгенә дигән кыз. Шуңа күрә хуҗалык җитәкчеләреннән дә ни булды, тәкъдим булды. Шуңа күрә без аңа Ярдәм итегә әвереләбез. Бездә бездән дә, хуҗалык җитәкчеләренең дә фикере бар. Шуңа күрә хуҗалык җитәкчеләре дирүс җиткерер сезгә, нәфис җиткерер сез саннарын, ярыймы? Шуңа күрә монда башка оешмаларга да, пожалуйста, әгәр дә ни икән, райцентр оешмалары буенча да табыгарак та, сезнең ашамы карап үтерегез әле. Барыбер беребездән нән инкарь ителмәгән, һәрберебезнең дә башына килергә мөмкин. Бала кайгысыннан да авыр кайгы юк, бүгенге көндә шулай булгач, кулдан килгәнчә, тулы ярдәм итсәгез иде.